Hello. Ole hei vawiin chu Bawitei ten an school ah chuan Christmas an hmang dawn a kan kal dawn a hei kan hei mawi em i kan tlai tep tawh vangin tunah hian kan han chhuak chho nga a hmun kan thlen hunah ka rawn let leh ang aw video hi lo thlir zel rawh u. Bye bye. Saw lai sawn a lian deuh ho maw? An awm khawm ve a. Chhachani te ho chuan classroom an ti dawn a.

hetlai ah biak in kawt vel a an christmas tree tlei vel ka rawn entir ang chu aw a lian bawk sia a mawi reuh lutuk a mawi hei hei hi a lian tha nia aww. hei chu an chei leh dawn a niang che ti ringawt ila helai vel hi la hmu lo in awm takin. Kan lo fang kual mai mai nge aw Chhanchhani te nghah pahin. He lam pangah hian Biakin chhung hi i leh tawp mai a. he lam pangah hian kan kal leh chin ang mawi hlawm lutuk hei he lam pangah saron par ho an mawi tawp. mawi lutuk tikhian a ni leh tawp mai maw Hei in chungah keimahin ka lo thu mai mai a, nu ho hi khawng hian kal bo zawh vek ka hre lo a, bazar ah an kal nge maw ni? A vawt reuh lutuk a, chhanchhan te school hi maw? Chhanchhan te dar sawm pakhat ah an bang dawn a, chuanin aaa school an hemi an program an zawh hun ah sawtah Dominos ah pizza ei turin kan kal lawk ang a, ehh chumi zawh chuanin kan haw thlang a. Eyelash vel khawih tur te ka nei a, chungho chu ka khawih leh phawt ang a, chumi zawh chuanin ih hemi video hma chiah mi eh kawr dawng theitu tur kha ka rawn puang dawn a maw, chuvang chuanin video hi in lo thlir char char dawn a nia aw, tunah hian dar sawm leh minute sawm vel ni tawn aw a rawn bang ve tep dawn, hai coffee lo zuh in mai mai te ang a vawt bawk sia maw. a thut reng chu kha harh thlak ve tho bawk sia pa hi duai lutuk ruah sung dawn niang hei sung lo turah ngai ang hei.

Parin a nei daih maw? Gift exchange an tia hei hi a dawng a maw? A tah kha parin a lo nei daih nih chu. Chuan maw hei hi an dawng bawk a Bawihte. Hei hi tah hian eitur te an ding bawk a nih hi hei. Sawtah kal ang le Bawihte. Saw, saw thian pa te bulah va kal chin ang. Khawimaw princess te an awm a mi a.

in van mawi em em khawi maw thla ka lo lak ang chu in mawi sia hei he lah hian spiderman te lo awm leh nih hi va han mawi em em ui mawi e.

Vawitain pizza nghah chhungin a present a lo hawng dawn a nih hi. Eng nge niang aw. Ehe. Container a va ang ve. Container nia. Ka hawn thei.

Kan pizza ei tur hi hei tui dawn lutuk a, ei chak tawh em? Umm. Ei chak tawh maw? Ei nghek ang aw. Aw, Tranan, Tranan khaw dawn ni hi. Ka rawh le. ta infiam nan lo siam ani saw saw lawn ringawt thei mi vawi te vawi te chhung lamah saw chuan in.

Chak thei lo mi. Ole video top khar nan giveaway dawng tu kha ka rawn puak dawn a hei tunah hian in zan a ni tawh a maw i ka haw khan in eyelash ka khawih a i rawngbawh leh hei. inchhung chet vel nen ka rawn puang vat hman lo va chuan tunah hian ka rawn puang dawn a ni a kawr dawng tu te hi fel fel i lal ruat fel li tih kha nia es cher lal ro hlupui Maria Pachuau he mite pathum hi aw, Fel Feli, Lalruat Feli, Esther Lalro Hlupui, Maria Pachuau, nangmahni pathum kha kawr dawng tu te kha in nia, in duh duh huna kawr kha in rawn lam dawn a nia, aw chuan helai hi ka IG a nia hei hi in lo tah hian min lo DM dawn a nia aw, number te kan inpe dawn a nia. Chuanin video te min lo chhiarsak avangin kan lawm a, video hi lo like u la, min la subscribe lo te khan min lo subscribe sak theuh dawn nia aw. Bye bye vek u le.